Shalom bala menyadi, betemu baru kitai endur kitai niri ke alta sampi. Nyadi kelemai tu bacha diambi kitai ari Injil Saint Luke bagi ti ketujuh belabuh dibacha kitai ari ayat tiga puluh enam. Jesus ba rumah. orang Farisi ke benama Simon. Siku orang Farisi mai Jesus makai enggau iya. Jesus lalu mansang ngagai rumah orang nya lalu belatur deka makai. Nyadi di nengeri nya bisi siku indu ke bedosa. Lebuh iya ninga Jesus bisi makai dalam rumah orang Farisi nya, iya lalu mai sebutul minyak wangi. Iya bediri ari belakang Jesus nimbai kaki iya nyabak lalu belabuh ngemasahka kaki Jesus ngena ai mata iya. Iya lalu ngendas kaki Jesus ngena buk iya, nyium lalu nata kaki Jesus ngena minyak wangi nya. Lebuh orang Parisi ke mai Jesus makai meda nya, iya lalu bejaku dalam ati diri, Enti orang tu amat nabi, iya tentu nemu indu ke negu iya nya orang ke bedosa. Jesus lalu bejaku ngagai iya, Simon, Aku bisi utai ti deka dipadahka ngagai nuan. Simon lalu bejaku, Padahka ngagai aku, Pengajar. Menyadi, lebuh Simon meda indu tu negu Jesus, negu kaki Jesus, Dia da dalam ati iya lalu bejaku, Enti iya tu amai-amai nabi, tentu iya nemu indu ke negu iya tu indu ti bedosa. Nya jaku Simon. Dalam Injil tu menyadi, kitai meda dua peribadi tauka dua iku orang ti ngembuan dua penteba ti enda sebaka. Indu tu disebut dalam Injil tu indu ti bedosa. Reputasi nama indu tu enda manah disebut dalam Bup Kudus. Tang semen tu, siku lelaki ke dipebasa. Iya, siku lelaki tu pemisi. Iya ngaga makai besai. Iya ngangauka orang makai ba rumah iya mayuh orang datai. Berita iya ditemu orang. Jesus mega datai lebuh iya ngangau. Reti nya, Iya tu ulih nyendiaka mayuh pemakai kena iya meri orang makai. Uji aku mai kitai berunding meda peribadi lelaki tu, Simon tu tadi. Tentu iya ngumbai Jesus tu tadi ngira orang bedosa enggau orang enda bedosa. Orang ke bedosa tu Jesus enggai begulai enggau iya, enggai nerima inya ku runding iya. Nyadi iya tu nyangka ngumbai diri inya tadi nadai bedosa. Laban iya nadai bejaku jai, iya nadai ngereja jai utai jai ngagai orang bukai. Tang iya nya tadi mai orang makai manah pengawa iya. Tang menyadi dalam cherita tu kitai meda Jesus meda ke dalam ati. Iya nadai bejaku. Telai dalam ati iya, iya bejaku enggau diri empu. Nya ulih dibacha Tuhan Jesus. Lebuh Tuhan Jesus meda utai ke baka nya, Tuhan Jesus enda lantang. Nama kebuah aku ngumbai Tuhan Jesus enda lantang? Laban lalu tekala nya, Tuhan Jesus ngangauka iya, Simon, ku iya, ba mua orang mayuh, orang baru ka belabuh makai. Tentu orang benung merening sida iya, laban indu nya benung nyabak di kaki Jesus. Maya nya, iya negur Simon. Maya nya, iya bejaku ngagai Simon, Aku bisi utai deka ada padah ngagai nuan, ku iya. Udah nya, iya ngaga sempama orang ke berutang, siku ke berutang lima ratus enggau siku ke berutang lima puluh. Enti seduai dua tu sama enda ulih mayar utang ngagai orang ke endur seduai ngutang, udah nya orang ke endur seduai iya ngutang nya tadi madah ngagai seduai iya, enda ibuh seduai mayar utang. Sapa entara seduai dua tu tu iya ke berutang tu tadi lebih agi rinduka iya ke udah meri utang nya? Simon madah, Tentu iya ke berutang lima ratus. Em, ku Jesus. Uji nuan meda indu tu, ku iya. Ari aku belabuh tama tadi, ku iya, nuan nadai udah meri aku ai kena aku masuk kaki. Tang indu tu, ku iya, udah masuk kaki aku ngena ai mata iya. Lalu ngendas kaki aku ngena buk iya. Ai mata tu menyadi bejaku pasal ati. Nama kebuah orang nya nyabak enti kitai nyabak? Enti kitai gaga kitai tau nyabak, enti kitai sinu kitai tau nyabak, enti kitai berasai kitai pengidup kitai tu bebak pengidup kitai tu aaa merinsa ngasaika kitai nadai pengadang agi kitai tau nyabak. Mayuh utai ngasuh kitai nyabak. Ai mata tu bejaku pasal suasana hati, pendiau hati kitai. Indu tu nyabak, iya mai ati iya ba. Kaki Tuhan Jesus ngagai Tuhan Jesus enggau pengabis iya enggau ai mata iya nadai leka jaku agi. Dan Tuhan nemu Tuhan nemu reti ai mata menyadi. Lebuh nuan mai ati nuan ngagai Tuhan, utai nya ngerinduka ati Tuhan. Amen. Kedua, Jesus madah ngagai iya. Ari aku tama tadi nuan nadai udah ngunsut pala aku ngena minyak. Nya siti tanda basa dalam uhh adat orang Judah lebuh orang temuai datai sida meri minyak sida meri ai kena masuk kaki. Tang Simon nadai ngereja nya nyangka ati iya gagit maya nya nerima mayuh temuai datai. Tang indu tu tadi iya ngena buk iya tu ngelambangka basa iya ngengkahka ba mua Jesus mahkota iya. Basa iya, semua dingkah iya ba kaki Jesus. Iya enda ngendas kaki Jesus nya tadi ngena kain tula ke debai iya tauka nama-nama tang ngena buak iya. Ku Tuhan Jesus, Belabuh ari aku datai nuan nadai ngunsut aku ngena minyak. Nadai ngunsut pala aku ngena minyak. Tang indu tu ari tadi, ku iya, ngunsut kaki aku ngena minyak wangi. Minyak wangi tu bejakuka pasal. Semua pemisi, utai ke pemadu manah, utai ke bau rum, utai ke dikembuan indu nya, minyak wangi ti mar nya ke kebisi iya nya dibai iya ngagai Jesus kena iya ngunsut kaki Jesus. Tu bejaku pasal pemeri ke pemadu manah, ke bebau rengut. Tuhan rinduka utai baka nya. Nama utai dikemisi nuan dibai nuan ngagai Tuhan Jesus? Ati enggau sepenuh ati. Nyadi ditu tadi kitai kitai meda bekeni chara Jesus merening kitai. Nama utai dipuji Jesus? Utai dikereja indu tu dipuji Jesus taja iya bedosa. Orang semua madah dah dichup orang iya tu indu ti bedosa. Jesus mega nemu iya indu ti bedosa. Nemu Jesus. Tang laban iya balat bedosa, ku Jesus, lebuh dosa iya diampun, nya kebuah iya rindu enggau pengabis ati, ku Jesus. Nya kebuah Jesus bejaku enggau iya enti kitai meda ayat ke empat puluh lapan, Jesus lalu bejaku ngagai indu nya, Dosa nuan udah diampun, ku iya. Ayat ke lima puluh. Lalu, ku Jesus bejaku ngagai indu nya, Pengarap nuan udah nyelamatka nuan. Amen. Pulai meh nuan enggau selamat. Iya nemu nama utai nyadi dalam ati indu tu. Indu tu udah nyerahka semua pemisi iya, semua utai ke ngerinduka ati iya ngelama tu, minyak wangi. Iya udah mansutka buk mua Jesus enggau sabar enggau insa iya. Iya nya tadi ngembuan ati ti ka badu agi bedosa, ti enggai agi bedosa. Iya nesalka dosa diri nya ditemu Jesus. Nya kebuah Jesus bejaku enggau iya, Dosa nuan udah diampun. Pulai nuan enggau selamat. Reti nya, badu agi nuan tusah laban dosa nuan udah diampun. Amen. Tentu indu nya berasai tusah menyadi. Nama kebuah? Orang semua nemu iya bedosa. Tang iya datai ngagai Jesus ti ulih ngampun. Orang ke ba endur ba endur nya tadi pen bisi nyebut, Sapa orang tu, ku sida, sampai ulih ngampun dosa? Sida iya bedau ngelala Jesus. Ya. Diatu menyadi kitai udah ngelala Jesus. Jesus tu iya endang Allah Taala ke nyau ari penyadi penumbuh dunya suba iya endang segi udah ngaga dunya. Tang iya datai nurun nyadi mensia awakka iya ulih mati nyadi mensia ngambika ulih iya tadi disembelih darah iya pansut ulih nuchi kitai ari dosa nebus kitai ari dosa ngaga kitai besaum baru enggau Allah Taala. Menyadi enti sehari tu kitai meda orang. ke dikelala kitai balat bedosa. Anang kitai baka semen. Dalam ati kitai, amat mulut kitai enda nyebut dalam ati kitai madah. Kati ku iya inya tau datai ngagai Tuhan. Dosa iya inya chukup besai. Utai nya dipeda Tuhan. Laban, sapa-sapa datai ngagai Tuhan, enda kira ni pemesai dosa nuan. lebuh nuan datai enggau baruh ati, datai di kaki Jesus lebuh nuan mai minyak wangi iya tu utai ke pemadu berega ngelepaska ba mua Tuhan ba ambis-ambis lebuh nuan mansutka enggau ai mata amai-amai ke ninggalka dosa. Lebuh nuan ngena makota nuan reti nya ngemai utai ke pemadu iya di Di, di, di angkun ke nuan dalam pengidup nuan, teka madu manah ku nuan nya ti debai nuan ngagai iya, kena nuan masuk kaki iya reti nya, kena nuan mela iya, utai nya berega ba mata Tuhan. Amai-amai kitai ngaku penyalah diri ba mua Tuhan, amai-amai kitai ka berubah, Tuhan bejaku enggau kitai baka ke bejaku enggau indu tu, dosa nuan udah di ampun. Nadai orang ulih madah ke dosa kitai bedau di ampun, enti Tuhan udah ngampun ke kitai. Nya antara tua enggau Tuhan. Enti saritu menyadi. Nuan ngasaika dosa nuan besahai. Pechaya siti hal. Aku mai kitai sama ngelala Tuhan Jesus tu. Iya datai ukai deka ngukum. Tang iya datai deka nyelamat. Lebuh maya nuan datai baka indu tu, nyungkurka diri di kaki iya, besampi, maya nya nuan deka dilepaska. Aku dilepaska. Amen. Kitai dilepaska. Enti kitai saritu nya baka Simon, kitai datai ngagai Tuhan. Saritu kitai belajar ati Tuhan Jesus. Iya nadai ngemaruhka orang ke datai ngagai Iya, tang Iya ngampun, Iya ka ke kitai nya bulih penyelamat, bulih pengelepas. Nyangka dalam pengidup tua tua amat enda bedosa tua nadai nganu orang, tang nyangka dalam ati tua penuh enggau jaku anu. Dalam ati tua penuh enggau jaku petenah. Dalam ati tua penuh enggau runding enggau ati ti ngemaruhka orang bukai. Utai nya mega nadai ngerinduka ati Tuhan. Ngambika lebuh maya Tuhan negur Simon tu tadi menyadi kitai belajar ari tu. Kitai mega belajar ari cherita Simon tu tadi. Laban Tuhan kitai meda ati. Haleluya. Kitai datai enggau ati ti besembah. meri tu tadi reti nya mai ai mata kitai mai minyak wangi ngena buak ngendas kaki Jesus tu reti nya kitai mai kengka ke dikemisi kitai dalam pengidup kitai ti bai kitai nyadi persembahan nyadi pemeri ba muha Tuhan. Amen. Pemeri ti ngelantangka ati Tuhan lebuh maya kitai datai ngagai altar iya. Aram kitai besampi menyadi. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami. Diterima ba mua Nuan. Lebuh kami meda pengasih pengerindu Nuan ke indu ke bedosa ke disebut dalam Injil tu Tuhan. Tu kami Tuhan indu ti bedosa, nembiak ti bedosa. Kami tu datai ngagai Nuan. Mai ke engka utai ke misi kami Tuhan. Tubuh semengat roh kami. Runding kami ati kami. Ampunka dosa kami Tuhan. Lepaska kami Tuhan, kami ka berubah. Kami ka nyerahka pengidup kami ngagai Nuhan. Nirika alta puji sembah meri pengidup kami ngagai Nuhan Tuhan. Nyadi pemeri ti berega, ti bebau rengut baka ke diberi indu ke bedosa nya Tuhan. Lebuh sehari tu Tuhan ti kami nya tadi bisi baka Simon, ampunka kami. Tuchi ati kami, ngambika lema maya kami merening orang bukai, kami merening enggau ati siru. Ngambika nuan ngengkahka ati nuan, Tuhan, ati ti sinu ti siru dalam ati kami. Ngambika kami sinu siru ke orang bukai. Enda besalah orang bukai. Enda ngemaruhka orang bukai tang kami rindu baka nuan ke rinduka orang, Tuhan. Kami besampi, kami rindu meda orang datai ngagai nuan, Tuhan. Laban nuan udah dulu udah dulu ngampun kami. Nuan udah dulu Tuhan matika kami. Nuan udah dulu ngambi pengidup kami. Nuan udah dulu nuchi nebus pengidup kami. Nuan udah dulu Tuhan ngaga kami nyadi baru oleh roh nuan. Ngelepaska kami oleh darah nuan. Nyadi kelemai tu kami mega besampi Tuhan ngambika nuan muka pintu penyelamat Tuhan. Haleluya. Kesemua menyadi kami. Kesemua orang ke ngiga nuan. Berekatka semua bala menyadi ti ngiga Nuan, ti rauh-rauh ngangauka Nuan, ti datai baka indu tu nyungkurka diri di kaki Nuan, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, ke kuasa darah Nuan ti ngelepaska kami. Enggau terima kasih, Tuhan, ke Roh Kudus Nuan ke diberi Nuan ngagai kami, ti nyadika penyaup kami, Tuhan. Terima kasih ke Nuan, Tuhan apai, ke pengasih Nuan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah bersampi. Amin. Haleluya. Menyadi aram kita nintiang hari datang ngagai Tuhan Jesus di penuh ngau pengasih. Ia nadai merenyang dosa kita. Lebuh maya kita nesal ati ke dosa baka indu tu. Datai nyungkur ke diri di kaki ia. Nyerah ke pengidup kita bambis-ambis. Nya menyadi ke Persembahan tu akan nyadika pemeri ti chukup berega. Chukup berega bagi Tuhan. Kitai datai enggau ati ti besembah, ngemaruhka diri ba mua Tuhan. Laban Iya Allah Taala ti Penyinu ti Pengasih. Iya ngampunka dosa kitai. Amen. Tuhan merekat bala menyadi semua. Haleluya.